ийэм мотор кини Мотуриана Николаевна диэн оҕобут баарын да өйдөөбөппөп оҕобут өлбүт быһыылаах оҕобут туох этэ хаан да көрбөтөхпүт оҕобутун бии охтоҕо алтыан ийэбитигэр наар туох этэ ыллыбыт кыра дьон олох аны ийэм биһиги балыктыыбыт да көһүн антуйбутун наар дьиэ таһара ола мунньан онно хири төлө хаһан баран тыл оҥоро хоһу курдук курдук онно кутабыт кутамыра наһабабыт кыгыҥҥат бодо ол аны билиҥ өйдөөтөҕө юхан лых буоллаҕай сыма диэн буоллаҕай аата ылыргылыы аата ыма дии ону хабан бэйэбит онтон һир тоҥутун гынна диэн туйбутун хостооҥут онно хатыры күттүөр кыры-кыры хомуһунан бохомоҕо кутабыт ол кыгыҥҥаспыт

Биэс түөрт балаҕан баар этэ, аҕа балаҕана. Онно дьоно ыаллар олороллор, аҕыйах ыал онно-манна олороллор ыраах-ыраах. Онтуйба доҕохторо буоллабын сырой оһох. Былыргыны тимир оһоҕуҥ диэ оһуо буоллаҕай. Өйдөөх ийэм ол. Онно бара дьэ эрээдэн чугас-чугас олоро.

Ыппыта буолугу кыһын буллаҕына ийэм куобахтыы илгэн, эмиэ кыһыҥҥы аспытым. Ону көмөлөөччүмүн эмиэ бу куобаҕы чугас чугас куобах наһаа дэлэй. Эрэйинэн барытын туһаҕыйдара ийэм оннук. Бу ирбэ куобаҕа быраҕан ыытар уна мин үһүбэн кэлэбин диэбэр аҕалаһынньыгыт өлбөх куобах баҕа. Ороҥ кыйбахкын көрө-көрө ийэм өлөрөр уна хатарар тириитин

Биэрэллэр буоллаҕа. Өйдөөтөхпүнэ, хамыйан баран хаалаллар. Ол курдук наадыгы кыыны быһа чирии мичэрдэххин куобах тиринди. Ону эппитим буоллаана наар ыскылаакка урабыда туохха, арайга кыра. Мунньаҕы кыһыҥҥы иһиир ааспыт ол эмиэ.

Онно дьэ улуотун хойут иһин кээм улаатан иһэбит быһыылаах. Оптуобус биирин ахтаахпыт ийэбинэ, дьэ эмискэ дьоннор кэллилэр: «Оо, кыайыы буолла, сэрии бүттэ» диэн дьэ уотун үөрэн-көтөн дьоннор киһини бары мустулар, эмээхиттэр оҕонньоттор дьэ бары кэллилэр. Дьэ, үчүгэй дьоллоох олоххо олоруохпут, дьэ, байылыан олоххо, байылыан олоххо кэллибит, эрии бүттэ диэннэр үөрүү бөҕөннөр. Бэйэ эмиэ үөрдүбүт, бары үөрдүбүт, оҕолор бары кыра оҕолоро элбэхтэр, ким ким оҕотун өйдөөбөппүн ону. Биир муҥҥа диэбит таһырахталах баар, ону тиит баар. Дьэ, бэйэ ону тула үүрдө үһү, үөрэммит, тэҥҥэ үөрэ өллөбүт. Дьэ дьэ үчүгэйдик дьэ аарыһыйа тохтоон ханан дьэ үчүгэйдик ыйыахпыт диэн иһин өйдүүр этибит бэйэтэ ону м эли дьахтар олор мунньан дьэ мунньахтаан бараннар баран хааллылар дьэ үөрүү буола буоллар онно манна кэпсэтии ипсэтии эбээхиттэр бэйэ бэйэ киирэ ону ону эбэ кэпсэтээччилэр ээ онтон аны нөҥүө ыла буолла нөҥүө ыла аны эбии хамыйдылар дьону Дьэ элбэх киһи волосчо киһи барда, Цыткаан оҕонньор барда, эти Кыра Өймөөн барда, уонна Ньыыкын барда, дьэ онно оҕонньоттор Дагый оҕонньор барда, оо дьэ саһыы бөҕө буолла, онно нөҥүө ыһыллар эмиэ хомуйдулар һэрийэ албыннаабыттар һэрии буолан хомойдохторо ону этэллэр труд бурун дииллэр труд буруҥҥа бардылар дии онно эрэ эйи таамат кэлиэхтэрэ төттөрү диэн элиирдик онтуйбуккут кэллилэр төннөн үлэлээбиттэр ону эрийэ алламмытын туох үлэлээ көмөлөспүттэр араас куору туппуттар военнай буора арааһа ремоннаабыттар, айаабыттар. Олору кыдьаҕас да буолут, эдэр да буолут бараллар. Илэ хамыйан бараллар бараллар. Эрии хаҥаана буоллаҕа Иван. Ону ити баар hыыһа буолла көннөрө, көннөрүөххэ миһэп буолла. Хм.

Онтон биһи арыый улааттыбыт, үчүгэй олоххо кэллибит диэн. Аны дьэ сотору-сотору мунньах буолар. Оҕолору барытын оскуолаҕа киллэриэххэ наада, олох тупсан иһэр, кырдьаҕастары үөрэтэххэ наада диэти кэлэ мунньахтыллар. Дьэ биһигини онно бу төрүккэ ойутан аҕаллылар оҕолору. Онтуйбут икки кылаастаах. Ньол, ону биэрэбэй? Иккис, ити билигин олорор дьиэбитигэр ол эбит оскуолабыт. Билигин төрөккө олоробут ээ, ол дьиэбитигэр билигин аны кэнникин ааллабыт, хайда хайдаҕый? Ол туйбут даҕаны ол начаас бүтэн хаалла. Бэйим ол мин улахан аастаах буллааммын. Хаамыл аран хаалбыт. Аны туох хамарыахтаах эбиппин, тарыҥҥа. Тарыноны ыһаастаах оҕолору уба буоллахтара дии. Ол иһин кыайан онно бэйи барбатыбыт, хабыллыбатыбыт. Мандаха хааллыбыт түрүккэ. Дьэ бу оҕолору дьэ үлэҕэ, холкуос үлэтигэр ыытарга диэн буолла. Сүүл этилэр. Дьэ ону-маны бии харабыл эҥин оннук, бостуук эҥин буолаһырыттыбыт дьэ. Туохха, фермаҕа онно-маны участкаҕа бардыбыт. Дьэ ону үлэлиибит дьыбайа, туох да хашыыга үлэлиибит. Ынах хомуйуута диэн ынаҕы түптэ буруотун оҥоробут, буруотун таарабыт, дояркаларга көмөлөһөбүт, бостук буолабыт. Ол иһин аны кыһыҥҥыга, хотоҥҥо киириигэ аны үһү көрөҕүн, уһугар да үүнү көрөҕүн, ыанар да ынаҕы көрөҕүн. Итиитиктэ ити аны үлэлээн киирэн бардыбыт дьэ. Сааспын улааттым уон Биэс, түөрт, биэс, уон биэс саастааҕын боруо үлэлиибит онно. Окко иһин биир боруо киирэбит. Туох да бобуойа бу. Мин тоҕус сааспыттан от турбун өйдүүбүн. Бугулмаһа булабын, от түгэҕин харбыыбыт бугул түгэҕин. Оҕус сиэтэбит, чэ, буддаҕа диэки улааһа бутайа. Уу, да туох да киһитэ тулуйбат, өлүөр эбит, ону буола били хас суоһаллаҕыт, уу-дуу буолар, оо диэн, холкуоска оттубут ити хүүһүгэ, дьон туйбутун дьааны кыһын хотоҥҥоон хүүһүбүтүн киллэрэгэ хүүһүбүтүн бэйэбит көрөмөттө, уу таһыыта диэн илиилэтэ буоллаҕа дии, туох даҕаны атын туохтугун Оҕустаахпын дии, ону аһаахпытын таһаарабыт, ону уубутун баһабыт ынахтарга. Эдэр буолуҥ, сүүрүһүллэбит, оҕолор буоллахпыт дии. Аһаатыбыт, ылайбыппыт ааһан хаалар. Сүүрэн хаалабыт. Билбэккэ ылайаҕын, аһаатыбыт да онно бу үчүгэй. Онуоҕар ити олохпут тубуста. Кээп нуорма иһин кээм көрө-көрө биэрэр буоллулар. Кээм ону испир кээм тотор буол. Уу тэлиэҕини баста ону эппэтэхпин. Ити суоя де бурдуга бар. Суоя де бурдук бар это уонна афсанай де. Ону хийген. Аны куттааныллар. Айа да этүүнү туйбаккат. Де хотулуун да хотулу Онно араас барыта бар. Таас чох диэн, эбиэс диэн, ол-бу кыыс бөх элбэх. Ол буомба тоҕу тэбэммис бер ыскылааттыбы кэлэри. Буддуга. Ити эбиэ алыга эҥэн, үйэ эбиэ алыга быылаах. Барыта былы. Дьону оҕун леппишка мураатын. Төлө буспат. Анча аһыта диибин диэн, онда бу

Мутукча ээ буллукта уутун аҕалан иһэрдэр туохтан аҕалан үрэхтэр оттон онно дэлэй буолбуттар ол уутун оргутан иһэрдэр дьэ буобай хотуулуу хотуулууну иһэ иһэ атыыбыт булгуччу иһэрдэн тэйэр сүһүөхпүт

Эльдада. Ол-бу дукутун, туохпутун, ол туохпутугар отоҥҥо эҥэ булааммыт, дьэ хааһа оҥороммут. Иһэн иһэ балыкта иһэн иһин иттээҕин ыдьыбыкпын, улаатар буллаппыт дии. Итити бэйэ кэпсээбэтим, итини аҕаллым. Дьэ ол хүүһүгэ дьэ кэлэммэ бэйэ фермаҕа үлэлиибит. Ким уута баабыт, араас үлэ барыта элбэх онно. Ынаҕы да ылыгын, ынах да кылыыгын, кыһы туох күһүөрү. Хайы буолан наар от үлэтэ, кыһынна фермаҕа хайаҕын, илиин этэ, баһыыта. Хохкуос эрдэххэ ол, хохкуос буола илигин, онтон дьэ кэнники хохкуос буолла. Хохкуоска киирии буолла, бу уус ынар хаҥа, бу хаҥата илиннэ дьэ отут сэттэ сыллаахха тэриллибит эбит. Хаҥа дьиэ тутан эрэллэр. Хаҥа дьэ буотун бу уулуссанан илэ бэрээдэхтээн эрэллэр. Киһи оҕо нүччэ оҕолор дьэ хаха да оҕолор туох да ниргийэ олордо дьэ массыына эҥкэлэр буолла дьэ быһыы онно олосо олосо манна кэлэр этибит. Бу улусын араҕа. Тууран наадаҕа. Ири мээлэ дьаарбайа дуу, көрдөрө дуу кэлэри онно дьэ наһаа муннук бу улахан уулуссаны наар туохтатыппыттара. Хайылаахтар. Иннигэр кэннигэр манна аттамаахтаах дьоннор сылдьаллар. Үөһэ быыска баар, онно эмиэ киһи хараҕыл буолар. Ити хаҥар сэрии кэнниттэн буоллаҕа. Ону көрөр этибит бии, ону ээ кыһаҥабаккын, наһаа куттамаккын, били көрө үөрэнэн хаалбыккын. Наһаа элбэхтэр онно туохтар. Үлэһиттэр. Кэлии-барыы бөҕөтө буолааччы. Ити кэм улааппыппыт кэнэ биһин төттөрө дии антах барабыт, доруутун иҥкөттөрөбү быһылаах, ыаддьабыт быһылаах. Төттөрү дьэ үлэбитэ төттөрү барабыт пиэрмэҕэ үлэлээн Орто дойду ол курдук үлэлээһин, бэттэх кэлэн истибит. Үчүгэй буолла эригэнниттэн. Көнөн истибит. Итиннэн бүтте. Ити арый улаапыппыт кынна. Уон биэс, уон алтааса. Өпте. Итикэлли итикэнниттэн дьэ олохпор арый тупсан истэ. Эр киһи сүһүө элбээтэ, бөһүөлэккэ элбэх баҕайы ыал дьэ кэллэ, кэлэ-кэлэ олохсуйдулар. Төрүт кураанах этэ, аҕыйах балаҕан баар этэ, бөһүөлэк. Онно-манна. Онто көрө-көрө ити оскуоланы туппуттар, ити балыыһа, ити балыыһа кэннии тутуллубута. кыра туох дииллэр ээ петьку дииллэр дуу хайдах дуу ааҕар балаҕан дии дьэ иккиэн обуруччу турдулар ону икки ааҕар балаҕан икки балыыһа икки тэҥҥэ турдулар оннук эрэн кэм көрдөрөн хайаан бу харахпытын көрбөт этибит турхуома диэн баар ыарыы баар этэ

Онуорга сонуну эбин. Эмиэ үчүгэй ол хааһы буолар эмиэ ытыйан. Бурдукка кыра бурдукка ытыйаммыт. Истэхпитэ бу утуйа үчүгэй буолан хаалабыт. Кэрдиэн хаалабыт. Итэ үчүгэй курдук буол. Ити эмиэ хәриэҕин этэ этэ буоламай уоттаран истибит ити. Ону этэ диэхтээх эдим аны. Антон ити ааһан хаал. Эйиэхэ онтон дьэ олохпут тупсан истэ, тупсан истэ. Ол биһи улааттыбыт. Үлэни хамнаһы кыайара буоллахпыт диэн кэм. Оттон ханнык дьэ мин оҕолор бары кыргыттар бары улааттыбыт, бары пиэрмэҕэ үлэлиибит. Быйтахха да үлүһэллибитим, күөлгэ уһуннук олорбутум. Аны оннук иһиллэн аны туох буоллар, доҕотторум элбэхтэр, бары бииргэ үлэлиибит. Ол аатан уонна хоспутун туоллубут уон тоҕус үүрбэбэккэ буолла, улааттыбыт. Аны ыал буолар кэм кэллэ быһыылаах. Аны ыал буоллубут. Ити оҕонньорбун кытта ити кыым аҕата Мүлүкүрэ Баһылай баар эт эдэр уол буоллаҕа ини онну кытта холбооммут дьэ аны ыал буолан аны да олордубут дьэ дьэ аспыт өлбүт олохпут тупсан истэ үлэ бөҕөтө үлэлиибит сүөһү боотун көрө илии үлэтэ барата кыһын үөһүгэр үлэлиигин хайын оттуугун От буоҕутун оттубут дьэ, туттарабыт хоккоска. Онтубут көлөһүн күнүнэн ааҕаллар. Бэйэбит үлэлээбит үлэлэбитин, бэйэбит дохуот үллэһигэр үллэстэһиибит. Түҥэтэллэр дьэ буду. Кыһын тохсунньуга мунньан-мунньан, һыллааҕы туоххун барытын мунньан ким арыыллар, ким эт ылар дьиндик кээмэ туохтааммыт бары кукуусса дьон аҕыйах буолла. Бары үллэстэн оннук дьэ ылтаххабыт эмиэ. Онтон дьэ улаатан истибит биһи ыал буолбут онтон алта уона биир сыл алта уон биир сыллаах ыһыллаах. Дьоно бары хоп хоста киирдибит. Бу өһүөлэхпит улаатта бу уусуннара. Туох да диэтэ дии, уот да уот, туох да үлэ оргуйа олорор. Үчүгэй өрдөөх көрөргө биһи кэлэ-кэлэ олоробут Эдэрдэр буола оҕолор эдэр ыалдьаммыт наһана оҕобут буотарбыт кээбэ ыал буоллубут эгиннээдибит үлэбит иҥиммит үчүгэй үлэбитин кыайабыт эдэр буолан туохха кыаллыбакка кыаллыбаккыт үүрэ ыараххан эрэ туох эрэ чэпчик эрэ димэ наһаа ыарахан буолла илиилэ этэ абытай ол эдэр буоламмын кыаллыбат эбиппин аһаран иһэрбиппин илиитик дьэ үчүгэй баҕайытык дьэ үөрэн көтөн дьэ бу бөһүөлэккэ дьиэ элбээтэ бөһүөлэккэ ити дьиэ буодун туттулар Киһи бөҕө кэллэ онтон-мантан дьэ холбоһуу буоллаҕа дии икки холбос холбоста торун киэнэ холбоста төрүккэ кэллилэр орохтон уомаҕа барбыттар орохтон томторго барбыттар дьэ ньиргийэн дьэ буотун бөһүөлэк кэҥээн хаалла үчүгэй баҕайытык дьоһуннаахтык дьэ бары туохтааммыт дьэ эйэлээхтик эйэлээх этибит олох бары бииргэ олоро бииргэ аһаан иһэн наһаа үчүгэйдик сылдьыбыппыт Онно кэнникитэ ыһыллаалбыт ити. Ээ ыһыллаат. Ээ дьэ кэнниттэн дьэ бастаан уол оҕону төрөттүбүтчэ иккитэ. Онтуйбут дьахтар ыадьма эм томоһох өлө хаалбыттара. Икки кыра биирэ улаатан баран биирэ кырыт даҕаны. Оттон ыы күөлтэн бу манна от орго коян кэллим. Күөлтэн. Итиһи биэтэ төрөөбүтүм, от орго олордоммутуна. Мин онно астаатым. Ферма аһын аччыт буолум. Түөрт даярка астыыбын. Ол аспытын арыытын барын бөһөлөк тылар. Бу устунара кэлен ылар арыытын үйөҕөйүн. Бара турар барата. Үрүҥэ саллаан. Уонна барытын һуу оҥорон иһэллэр. Һуур аттыыбыт дьэ ол эмиэ эрэйдээх баҕайы. Маны хоппо иһэри кутабыт. Наһаа туокул наһаа үчүгэй. Һуур тобу һуур аттыы һуур аттыы онно мунньан иһэбит. Ону кыһын буолла маннык кэлийэ кутаҥа бүтүннүү ылан бараллар этэ. Убайда. Наһатах өбүлүүллэр эбит бит. Һуур аты. Хайдах өбүлүүллэр эбит. Ээ. Онто иһи-биэтэ төрөөбүтэ. Оттон атааһа төрөөтө. Обуруччу ылыллата буоллаҕа дии. Онто ити өлбүт уол Вася үс оҕону төрөттүм уонна оторго олорон. Ол иллэн ол эһиги туоххутун, папаҕытын иби көрөр этибит. Командир улахан военной киһи. Ону ол онно аннеҕ медаль боҕула. көрөбүттүү ымсыыраҕытоҕо харабыл диэн киһи харабыллар элбэхтэр этилэр онно туохтан наһаа сылдьаллар хаайыылаахтан наһаа көрүүллэр бу кэлэллэр түүн ити кэлэллэр ону биһидэсэ хаҥырбаппыт кистиин этибит ээ хаҥараҥан диилэр

уу наада айахтарын тохсуналлар ону Ванькаҕа уоҕалабыт хохтохто иһэҥэйэ өйдөөхтөр уу утатар буоллахтара арахсаттар онно хаһыл пиэрмэтэ баар улахан үһү элбэх киһи үлэлээбитэ элбэх ушкарнар баҕаҕа онно балаҕан баар этэ алыйах тутуу дьиэ баар Ол онно дьуохтара кэлээччилэр, хаайылаахтар, күрээт, күрээбит дьоннор кэлэллэр. Ону харабыллыыллар байыастар. Байыастар диэн ааттыыллар, билиэт буолар байсайда диэбэттэр. Байыастар диэн ааттыыллар этэ. Ол наһаа, ону ферма баар, ынах үөһү. Онно дьиэбин астыы астаабытым. Түөрт дояркаҕа астаабытым баҕалааҕа. Ол үүтүн аһан ороҕун илиинньэ иһэр, ороҕун хаһыл иһэр, хайыт. Туох да үүт ас буола ээ. Арыытал иннинэ һүөҕэйэ бара турарын күллэ, кууратары уурабын маннык, дьаабаҕа иһигэр. Туохтан аһа үчүгэй буолар. Улаатан онтон олор аны манна Атыы уонна маҕаһыын иһин буолла, бэйэ атыы атыыллыбыт дьэ бу оторто. Туох да түргэнник эдэр буоллахпыт дии, үөллэбит, кутурар курдук. Онтуй букыны билии ыраах эбит. Ээ, кыддьаманан көрдөххө, үрдээх ыраах эрэ, уута-хаара гэнэ, ээ, эрэйдээх баҕайы. Толкуйда олорбуппут. Онтон дьэ үсүө олоххо кэллэхпит дии. Дьэ, ийэм ийэм да эмиэ уотун оҕолоро оҕолоро итиэннэ оттолорум эдьиийэ Кристина улааппыт, дьэ Вуля улааппыт, ити Вуся баар дии. Ол уоту эмиэ ыал буолла эмиэ кини комсомольскай Вайбанай өҥүнэн оҥорор бу бөһүөлэккэ төрүккэ. Ээ, ол курдук бары мунньустан дьэ, и Вуся үчүгэй баҕайытык олорбуппут. Төрүккэ көһөн кэллибит дьэ. Оҕонньорум мин туохтан өлөрөн өлөрө бүстүлэр. Маска этэр дьоннор бааллара. Ол хайаҕа. Олор туоһун түүн охсуһаннара өлөрөн көспүттэр. Оҕонньорбут. Дьэ он туойбут дьэ мин манна кэлэр буоллаҕым дии. Икки Икки оҕобун иллэ, икки кыыспын иллэ, уолум испэр өллө, ыараххан хааллаҕым дии. Ийэбэр көһөн кэлэбин дии. Ким аҕалар ону? Оҕуһуна хайын ити абыллааҕы? Хайын? Ынахтыын, баҕастыын фермаҕа туохха отор отортон бу бөһүөлэккэ кэлэбит. Төрүккэ. Ээ кэһэ. Онно ол бөһүөлэккэ ыгынан ынаҕы онно кириэппин улааппар диэри. Анна кириэттэн бүппүт онно бэйи. Ээ дьэ олохпут тупсан анна кириэти эҥини биэрэмин уолбар анна кириэт ылбытын. Ити кыргыттарга ылбатаҕым. Үлгүлүлэлигин. Нэкириэтте хоох Оҕолонон даҕаны нэһилиэк суоҕа оҕолуо иннинэн нэһилиэк суох этэ ону. Онно туох быраабылалаахтар баалар. Отука иннигит уолбар нэкилиэттэммитим. Сонно уолу ийэбэр олорор этим онно. Аҕабыт суох. Ата оҕолорбун мин нэһиилэ улаатаннардаҕым үс оҕону. Оскуолаҕа үлэлээбитим. Дьонно манна көрө-көрө тиийдик бытархай үлэлэргэ баралларыгар үлүйэн, оҕолорбун улаатыннаран кээми үөрэттэрэн игиннээн, ыал оҥорон, киһи оҥорон, бачча тиийэн кэлэн олорбут ээ, итиитик. Урусуйунан ыараххан этэ. Үлэлииргэ даҕаны, олорорго даҕаны наһаа ыарахан. Оҕотох буоллаҕым дии, аҕабытыгар үс оҕону иитэргэ эмиэ ыарахан буоллаҕа оҕотоҕун. Итийдик. Онно төрүккэ кэлэмин дьэ үлэлээн ханна дьаһалаҕа да үлэлиһиллибитим. Чэ элбэх кыра-кыра оскуолаҕа уһуннук үлэлээбитим, онтон пиэрмэҕэ төттөрү үлэлээбитим тиийдим. Оттон биэсийэ атаххабын. Онтон дьэ олоробун анньаланга билиҥҥэ диэри. Бу тиийэн кэллэҕим дии. Дьэ хаһыйыах оһон бииһин буолла баһыла. Туолла бу туолбута көһүт. Олороммун дьэ оскуолаҕа үлэлиһиллэммин Ньукулай Елевсев Ньукулай Мидорович диэн хаас оттолоох эйэ, биир ынчалаах буолабын, эрэйдэххэ. диэдуонна ону кытта олоро сылдьыбытым син уһунну олорбоппут онно сүүс отучча олорбуппут буолар сүүрдэ олорбуппут оҕолорго эйэҥ көмөлөспүтэ чэ иккиэн холусту огдообо дьоннор холбоон Олоруохха диэбитэ. Бурус, хахалыы. Олоруохха мин оҕолорбун көмөлөһүөм дии буоллаҕа. Дии буоллаҕа дии. Дьэ мин хөп диэтим. Дьэ иккиэн көмөлөөн оҕолору улаатыннарыахха диэн. Бу үс оҕону. Үөрэх Ай, боростуойдук. Олуттубут уһуннук. Билбэттэ. Таккаһыл олорбут. Эти кетти. Онтон өлбүтэ кэнники.

ярааһыт, герой ярааһыт. Отон Мелания буола Маайаны төрөтөр буолла. Чээ Маайаны. Вильяҕанды Чээ Маайаны. Онну кини буоллаах этэ Гоша диэн. Герой ярааһыт. Төрөппүт буола. Урудуол буолбут этэ. Онтон эмээҕин өлбүт. Аны оҕото хаалбыт этэ уола. Үөрэммитэ биһи бара бииргэ өрөбүппүт. Кини Гоньолго. Ньуолкалааска, Первэйгэ эккирэ, ити гаас ол дьэ Маайа быраата, дьарааһан быраата уонна ити Куонаан, ким этэй? Кырылап Куонаан уонна ким баар этэ өссө Пааса диэн эмиэ куура диэн кыыс баар этэ ай ол өйдөөҕө буоллаҕа дии кырайан уотун бары билбит үөрэммиппит бары билбит туохтар гаас баар дайы Ол арай уола өлбүт этэ эрэйдээх. Баара дуу, үлэлиэбиттэрэ, баар-баар буолуо. Ол дьараан дьэ ол туох герой буолбута. Холгуһут дьэ улахан бастык үлэһит буоллаҕа. Холгуһут, холгуһуттартан. Оны өйдүүбүн. Ону хайдах төрүттээҕин билбэппин Кэлии-барыы элбэх. Кэлии хамыыһыйа оннооҕор икки ити форум айдас шестайга уотун ньугунан бөһүөлэк бары оҥорбута. Биир хаппыйка табы. Оскуола оҕото уонна олохтоохтор бары хабы түһэннэр ыраастааннар пуор хамыыһыйа түһэрин бары оҥорбуппут. Туохтун аһа үчүгэй, бырааһынньык курдук. Күн аайы таххан түгэммэ айдан оҥором сүппүт.

Онно киһи үлэлиир буоллаҕа дии. Ээ, тигинээн олорбуппут бэйи, наһаа үчүгэй олорбуппут. Оттон кэнники ити үһүбүт эстэр, табабыт эстэр, һылгыбыт эстэр. Сибиинньэни хаһан этэ да барыллыбат. Уох бултар ааттар. Тигинээн олорбуппут. Ити холкуос эттэххэ дьиҥэ байбыппыт. Миллионер холкуос буолбута, икки холкуос холбоһор. Илииннэн холкуос, уонна кыһыл улуус холкуос холбоһоннор миллионер буолбуппут. Ол онно дьэ күн аайы мунньах. Бу үбү хайыыбыт идиэ. Ону бара дьэ бу уоту киллэрэргэ диэ. Бу үллүү сылаамбатын киллэрэргэ диэн. Илиибитин онно уунабыт. Онно ким баар этэй? Ити Варишкин Исафан, ити Варишкин быраата. Ыл кыһыт Варишкин быраата, ыл кыһыт Варишкин билбэтиҥ буол, билэҕиннэ. Билэбин эһэ.
Ол наһаа үчүгэй халайбыта, оны ыпыраак буола олорбута. Ол маны киллэрбитэ, үөрүү бөҕөтө. О, хыттыга сүгэйэ. Уруккуллаҕына мээнэ үһүм эччинэн олоро буоллар лаампанан. Дьэ ол бырааһан диэк биһиэхэ үөрүү да үөрүү. Талыҥҥа эмиэ киирбитэ, төрүккэ киирбитэ. Туохту наһаа үчүгэйдик үөрэн-көтөн аны анаһаҥа кубукпут оҥоһуллубута, аҥа балыыһа оҥоһуллубута. Наһаа үчүгэй этэ. Ордук кэнники буоту намтааҕын, ньамтааҕын. Хайдах-хайдах табыллыбата бачча. Ол бириэмэҕэр бирисиинэ элбэх буолбуттар. Аны билбит суох. Оҕолор аанньа үчүгэйдик барар этэ. Баран ойнуссабыт. Онно быыбар буоту үчүгэйдик барар. Быыбар буолар дьэ. Урух иртэн дьэ оҕуһунан тиэрэ аҕалабыт. эмээхиттэр оҕонньотторо түркүүһүккэ мин икки эмээхэни тиийэн кэлбитим оҕуһуна быыбарга алта хача сот алта чааска булгуччу бар буолуохтаах хойутааһына ол дьону эрдэй сураҕын оҕуһунан тиийэн аҕалан уруомуна куулук айаҕар тахтаран үргүллүү дьонно куолассыыллар бырааһынньык кэнсиэрдээх буолар чэйдээх буолар Ону үргүлү чэйдиигин, аны киэһэ кэнсиэр көрөҕүн, түүннэри барар маннык куругулуой Ол быһа ыһылланнар Быраанньык быыбарыҥ иһин аҕана дьэ быраанньык быһа Үчүгэй баҕайы ата Дьиҥинэ бырааһынньыктыын үчүгэйдик барар этэ Үөрүү-көтүү бөҕөтө, киһи бөҕөтө буолар Бу биһиэхэ толору киһи буолар этэ Ээ, билигин кубукпут ээ. Ээ, первый май бырааһынньыга наһаа үчүгэй буолааччы. Чулаан иһин оҥорооччубут. Ээ, параад эҥин буолар. Оҕолоор эҥин мунньустан бары, кырдьаҕастаар эҥин бары параадтыыбыт. Айыы. Э, наһаа үчүгэй. Онно түһэрэллэр эбит этэ. Туймаары да буолуоҕа да билигин, биллибэт. М Бырааһынньык уоҕа буолааччы. Бырааһынньык ордунуллабыт, үөрэн-көтөн. Өктөөп бырааһынньыга, оо, саамай бастык бырааһынньыкпыт ол, үөрүү бөҕөт. Төһө эмэ ыраахыйтан учаастактан бары кэлэбитчэ. Кэнсиэр көрө, оонньуу, тоо бырааһынньык наһаа үчүгэйдик барар этэ, саамай бастакы бырааһынньыкпыт ол, диэ, өптөөх бырааһынньыга. Ким үчүгэй үлэһит дьоно бириэмийэ биэрэллэр, кылгыһыттар кэлэллэр, табаһыттар кэлэллэр, пиэрмэ үлэһиттэрэ бары мунньусталлар. Ону үчүгэй үлэһиттиэ баһаам буоллаҕа дии. Бары бириэмийэ ылаллар. Хаччынан да ылаллар этинэн, үүтүнэн, ирдик дьэ бэйэлэрин туохтарынан, бородуктарынан бириэмийэ биэрэллэр үчүгэй үлэһиттэргэ бириэмийэ. Онно элбэх этэ. Таба да баарыта, кылгы да баарыта Уонна туохтара хааллылара һибинньэлэрэ баһаам буолар этэ. Ити хайата того эстэн ити үһү инин уах буолан киһин олорбот ким даҕаны билин олохсуйан баарбат буолан хаалла. Тугу үлүө бу? Ол дьэ биһи пенсия таххар кэммитигэр дьэ ыстааскынан таххаҕа дьэ элбэх аҕыс ыстаастаах мэһэх үүрбэҕэ таххан. Эбээт, ыстааскын толоруохтааххын. Отто кыра ыстаастаах буоллаҕына кыра хамнаскатаххаҕын. Биһиги онно такхаарыбын хайын, оттуугун кыһын пиэрмэҕэ үлэлиин. Наһаа үлбэҕэ таххаҕын, аамай улаххан пенсия. Үөрүү буола буолар дьонно пенсия таххыга. Эмиэ тоҕо үөрбүт эбитэ буол. Эмиэ бырааһынньык курдук. Ай. Итинник. Араа бородууктара, оҕуруотаһар дьэ, үөрүү буотун дьэ, маҕаһыыҥҥа да хамнаспыт. Кэлэт, дьэ, маҕаһыыҥҥа сырсыы боҕой. Маппыт элбэх буолар, матан хаалаҕын. Айыйа, оҕолорго да радио, дьаабылыка да кэлэр, мандолин да кэлэр дьэ, үөрүү буҕутэ. Үчүгэй баҕайы этэ бастаан. Маҕаһыыммыт баай баҕайы буолла. Ас үөрдэлэйэ түстэ буотун. Дьэ үчүгэй баҕайыллан олоххо дьэ олордохпут дии. Дьэ олордубут ээ. Итиһэ илии кэнниттэ. Кээн олохпут тупсан иһэр буоллаҕа дии. Дьэ алта уон иҥин erte сылларга арыый мөлтөх этэ. Ас таҥас кэмчиэкэлэр туо илии кэнниттэн дьэ олох дьиһэҕин ыыраххан этэ. тоһүү үһүлээх-астаах буолан соччо хайаабатахпыт, билбэтэхпит биһи Үһүлээх-астаах үһүөлээх олордоххо биллибэккэ барар эбит. Тото үлэтэ яхай олле, илии үлэтэ буолла барыта. Үчүгэй бастында үлэһиттэр баара силири онно. Ээ, дьэ, олох ыарахан да буоллар, үчүйтэ олорон кэллим диһаныыбын. Олох ыарахана иэдэ, илии үлэтэ диэн айда ас-таҥас сиибэтэһэ илии хаҥанна ыарахан олох этэ. Ону ол диэбэккэ эдэр аас буолан барытын аһаран иһэр, куоттаран иһэр барыта. Онтон ол он тупсан иһэр буоллаҕа дии. Һыыйа-баайа. Олохтон олох онто барыша умнан да кэбиһиэҕэ. Наһаа бу онно олордубут дии санаабаппыт. Билиҥ илигин даҕаны. Үчүгэй. Дьэ билиҥҥи олохпут ыарахан олох дьэ иһэр. Дьэ кутталлаах олох буолан эрэр. Бу олоҕу хайдах өрүһүйүөххэ наада? Сүбэнэн, сүбэлэһэн, эйэнэн. Дьэ, дьэ хайдах буолара биллибэт. Туох олох таххара билбэтим да эһии буолара дукайый дуу диэн. Кутталлаах балаһыанньаҕа олоробут билигин. Эһии буолбата буолла дьэ дьиҥнээх үчүгэй байыллар олох олоһукпут этэ. Дьэ, ону дьиэс, айылҕабыт дьэ туох дии быһаарар. Айылҕа диэн этэбин ити. Айылҕабыт таҥарабыт чахайыт э, диэн эрэх турахан анамыт дии. Э, оҕолорум эбэлиин этэҥҥэ сылларым икки. Дьиҥэ биэс оҕолоох айман олохтор өйөөлөр болаттарым өлөллөр бары. Икки кыыһым баар. Эсиэннэрим уон икки хос сиэй Һэттэ Мээлэкэнэ ийин эдьиийдим Бары туохха олороллоро били куоракка бааллар оҕобун кытта билигин пока биэтэри кытта олоробут усунураҕа ээ Кыһын кэлэбин, онтон айан ыантан барабын, төрүккэ барабын, ону оҕуруот олордобун, тифлиссилээхпин, кыратык хибэки олордооччубун, бэйэм дьарыгым о айан устата, айан хаһыылльабын үчүгэй баҕайы. Балыктыы барааччыбын үрэххэ оһоҕой үчүгэй онно алгына үчүгэйэ диэн аны күнүгү эбэллэҕин айгия ичиэ баайа мынньанаҕын аҕай титиитик наһаа туох айылҕа киһинэн хайыыр тупсарар доруобуйаҕын тупсарар Айылҕаҕа илиэхэ наада. Ити бэйэлэ манна олорбоккун ууну дьарык наада туох эмэ манна. Һээхэйи оҥоро иһэллэҕин барытын онно билбэккэ ыалльаҕын эрэ хайыыны. Онон тыынна этэҥҥэ уо биэспэр кэллим. Осу өлбүсүм ырааты этэн. Наһаа ыарыһах киэбим. Айыыйа, наһаа ыаллар этим. Дьэ манна диэтэххэ өлө-өлө этиллэҕин. Ту эппэрээсиин эппэрээсиин этэ да барыллар. То ону иһин аһаран куоттараҥҥын иһин этэн олороҕун билим. Билим бараары олоробун. А дойдубар. Диэммин да уруоппун кытта хачы көрөн. Айыы, наа үчүгэй. Э, айылҕаҕа иллэҕин онно. Бу олох үчүгэй буоллар, өссө киһи үчүгэйдик дьоллоохтук настроениялаахтык илиэтэ. Ону билин хайдары һэри хатыйаҕын, куттанаҕын. Э, Туох олоххо олоробут диэн. Оҕолорбут, ыччаттарбыт хайда олороллор диэн. Оны тохкуйдугун, инники өттүгэр. Биһиниэхэ дьаадьым олохпут диэн.

үчүгэйгэ тардыһаҕын инникигэ ол саамай үчүгэй оҕолоргун ыччаттаргын барытын туохтааҥҥын хаҥыйан кинилэри кытта тэҥҥэ олорбут киһи диэннэ баҕалаах дьэ олох оҕолор олохторугар үчүгэй олох түбэһэр кэл эрэ буоллар үчүгэй буолуо ити ону киһи дьиксинэр бэлигин инники өттүгэр кутталлаах олох Иэр быһылаах диэн такайдыым. Хайдах аны билбэппин. Ну, этэҥҥэ буоллар диэн наар. Ыччаттарбар хос-хос иэннэрбэр дьэ бу үчүгэй дьоллоох олоҕу баҕарабын. Үчүгэйдик дьоллоохтук этэҥҥэ үөрэн-көтөн, үлэлээн-хамсаан, астынаньалаахтык үөрэ-көтө Куруук үөрэ-көтө, үөрэ көтө үлэлии хамсыы сылдьаргытын баҕарабын, этэҥҥэ буоларгытыгар уонна уһун дьоллоох олоххо олороргутугар баҕарабын. Оо, кинигэ диэн, туһата диэн бараммат баай буоллаҕа дии. Үйэ үйэттэн үйэ тоҕо бара турар. Ол диэн үөрэхтээх култуура айааҥы диэн улахан наада. Ол иһин оҕолорбун үөрэниҥ, үөрэниҥ. кытаатан үөрэнин үөрэҕэ уох диэн биир туох буолла бу хараҥаҕа иһиллэр курдук буолаҕа ох тугу билиэххиний тугу көрүөххүнүй ааҕан билиэҥ дуу көрөн билиэн дуу хаама үөрэх наада главное бараммат баай ол хаама дьоллоох олох тускула кинигэ дьону оҕолор кытаатан үөрэниҥ үөрэниҥ үөрэниҥ